Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal. Elo kënnt erëm eng nei Folg vu Crash Bandicoot. No dem Intro geet et lass.

Sin mol gespannt waat ass haut elo erwaard. Sou Tiny Tiger haten mer gemaach. Gin mer mol rop kucken well hei sin mer jo scho färdeg heien. Sou wéi heescht eisen nächsten Level? Behaving heescht eisen nächsten Level. Sou, beamt mech ech em ran, da geet lass hei. Kënnt schon direkt ee mat engem Hummer hei, kann net net an, oh ja, direkt mat engem Planz hei. Hoffen mer net, datt mer vun där gefriess ginn. Sou, klenge Mensch erëm, Symbol, wa mer elo nach ee Sue kréien, da kënne mer duerch d'Géigend alleguerten duerchlafen, dat wier natierlech super, ne, wa mer dat géife kréien. Hallo, komm, ah, du, du si schon dreck beie kommen der dee gesinn. Ui, schnell fort, schnell fort. Ah nee, du mal gepickt gin. Mal schon een so kleng Mënsche verlö. Oh, nee oh, weiter oh, nee, ja. an die zwee da zwee doch verlö. Ah, der an elektriséiert ginn. Oh, nee schon e liewen dreck verlö. So se geet et. Léif Zuschauer, sou nach 3 Liewen hu mer, da gëllt et erëm fläisseg Äppel sammeln hei. Sou, nächst Etapp hei, wou komme mer elo hei? Ah, elo kënne mer hei an de Buedem erëm goen hei, dat ass zwar cool gemaach, sou wéi e Maulwurf. Sou, Nitro hei oppassen, d'Beie laanscht zéien, well déi kënnen eppes. Net an de Buedem goen. Oha do kënnt dreckt esou Steen Menschen aus Steen do do dreckt weider allez komm ja gutt uff Beien déi dierfen eis net hei ugräifen hei ui arem Mann de Buedem tip top a puer Äppel du hues se behonnert kréie mer erëm een Riewe bäi ja do sinn se d'Beien ne déi Wann mer vun deenen Pick gepickt ginn, ass schnell Feierowend hei. Muss elo schnell riwwer hei. Ja, gutt. Wow, haut dat do gesinn do? Déi, déi Pflanz, déi speit esou eng Art gringen, eng gring Explosioun eraus. Wow, krass, also déi ex explodéiert dono. Ach, komm, rëm e Liewe verluer. Dat heescht nach zwee Stéck. Ëmmen oppassen hei. Ëmmen keng Dommheet hei maachen. Nee, komm, ah, schnell faul. Ja, Gott sei Dank. Uh, ah, just net durchgegangen. Nach eh Löwen, aber nur gedenk, nur geht es eng. Wünscht mal Glück. So, mal weiter. Gut, gut, gut. Ah, die kommen andere Löwen beikriegt. Gott sei Dank. So. Oh, nee. Okay, Checkpoints. An een Zousazlevel. Oh nee, hun ech Donner verluer, mee Gott sei Dank kréie mer do kee Liewen ofgezunn, well an de Bonuslevel wann do verléiert, dat zielt net direkt zum Spill. Also schonn, mee awer net direkt zum Haaptspill. So. Schi lues an man, dat man, dat man nie dro kommen hei. So, gut. Dat man och. Wie gesit do oben de Boden, dat ass e Bonuslevel hei. Sou, 58 hu mer gesammelt, nach 42, dann hu mer erëm Liewe bäikritt. Sou, déi ech och batter néideg hunn, also ech ha, ech hat scho oft genuch elo verluer elo. Et geet och, et geet och immens séier, ne. Also ech menn, Dir wësst elo, Dir kennt jo mëttlerweil de Crash Bandicoot, also d'Spill, d'Spiller. Et geet esou séier, ne. Ass, kënnt emol an d'Kommentare schreiwen, wat bis elo De flottste Level fir iech war am Crash Bandicoot 2? Et kënnt der mol vläicht an d'Kommentarer schreiwen, géif mech wierklech interesséieren. Oh nee, ech goung verluer. Ah, déi Beien, déi man een nervös. Ech wëll net vun denen gepickt ginn. So, mir Liewe bäikritt, Gott sei Dank. Aitsch, ah nee, dänesch getraff, ok. So. D'Äppel da loosse mer déi mol ausnahmsweis leien, well d'Beien, déi sinn ziemlech hannert mer hier hei. Ech dierf mer kee Feeler erlaben hei. Ui. Ah, déi do sinn och, déi sinn och saugeféierlech, déi Pflanzen do. Schnell fort hei, komm, komm. Ui, ah. Ah, neen. Ech wëll dünn total, ja, well ass gepickt ginn. Oh Gott, nee. Muss man wirklich hei oppassen, also. Die Beine, die man im Kleben hat, ziemlich schwer. So. Soen d'Beien direkt um Mann drun do, jo oppassen hei, ja direkt ënnert de Buedem hei, vläicht beginn mer nach ee Maulwurf. Sou ass schnell weider hei, mussen hei wierklech viru man, dierfen keng Zäit verléieren, net räntelen hei, viru virun, ja gutt. Sou elo hei drop, ah okay da ginn, do geet Nitro als futti an mer hätten de Level gepackt, Gott sei Dank. War net sou einfach dee Level hei, muss ech éierlech gesot soen. Do war et schon bont hiergaang. Sou, an hëlt en och säi Kristall raus.

Direkt hei mat Feier ze dinn hei. Keng Dommheet maan hei. Hei komm schon. Yes, da geet jo. Uh, du hast Nitron dru gesinn ech schon direkt. Muss man oppassen, dass man net drop sprangen. Das schnell Feierabend hei. So, weg mit dir. Uh, ah, du mer den, die Echse do, ah. Ich kann die net gesinn, die Echsen. Oh nee! An mat Lach gefall liewen hummer nach 3 Gott ze dank so gut gut kom gin vum vir nei kom weiter nëmme weiter net ze séier net ze séier op ui a rëmme rëmme en e symbol falle ah nee Ech hat geduecht ech ging nach duer goen nach zwee Liewen et geet sou séier ne also e klengen Äffchen hei nach net schon hei verlaf den den Aaf sou schnell weider hei eisen beschten Dan zo an duerch. So, fort, fort. Allez, Checkpoints, yes. Ah, net erëm d'Weier erëm. Ui, da muss ich mich wirklich hei elle konzentréieren, sonst leiden ich schnell am Lach. So, arriver. Ah, erëm een Bonus-Level. Kriegen wir erëm e Lift spendéiert. Da ass natierlech super, ne? Sou, an hanne gesi mer schonn, wéi et weidergeet. Wat ass dat hei nach fir eng Konstruktioun hei? Déi kucke mer jo grad net no. So, a wou elo? Wéi komme ech elo hei weider? Ah, wa- ah, wahrscheinlech muss ech ronderëm sprangen. Okay, ech probéieren et nach eng Kéier. Na enke probéieren mer et. Ech denken dat kinn ech awer packen wann ech zur Säit do sprangen. Well ech weisen net grad. Allez, komm weiter. So. Dat hunn ech gemengt. Leef Zuschauer. So weiter hei. TNT um nopassen hei. Ja gutt gutt. Da kriegen wir um vill Äppel hei, das ist gut. So weiter. Schön Louis hei machen. So, auch weiter. An mir um den Liebe beikriegt hast, das ist super. Gerade ich kann die gut gebrauchen. Ich meine, du wirst, wo werde ich schwätzen? Hey, freiert schon Löwen. Ja, et reent natierlech, ne? Dann ass natierlech kal. So. Dran ass um vill Feier an klengen Äffchen. Wie dann ass de manste Problem den Af dann. D'Feier mécht mer méi Suergen. So, den richtigen Timing ofwarten. Ja, komm weiter, weiter, weiter. Yes. Uff. Allez, komm, komm. Oh nee, ich hab gedacht, ging nur oben. Checkpoint. An iwwert d'Rad hei. Oder d'Maus. Oh nee! Rëm déi Echse do! Ausgerechent déi. Ah nee, an, an TNT. Okay, lo. Lo hat ech zwar wierklech lo Pech. So, muss ich mich darauf konzentrieren. Na, eh Liewen hun ich nach. So, ja gut, okay, gut. TNT, voilà. Voilà, ohne Liewen. Oh, das ist so gut. Sind ich froh, dass ich das Liewen krut. Da kann ich ganz feststellen, wie froh ich darüber sind. So, oh, und hier so schief. So schief äh, Türm hier, so klein Türm. Oh, wie sauer. So, weiter. So, und dann war doch schon den Kristall, tipptopp. Ja, Mais war noch schon. So, nun mal kein Domain machen, so Checkpoint. Aber mit kleinen Menschen. Uh, kommt du direkt hier Holz geflohen. Ui, ui. Wo kommt der denn hier? Oh, so eine Art King Kong, das so. Krass. So, weiter hier. Na, eh Leben haben wir noch. Lo geht's spannend. Lo müssen wir wirklich aufpassen hier. Sou a schneller komm alle go. Yes! Oh Gott sei Dank! A mir hunn e mam Holz getraff, gutt. An mir hunn de Level gepackt. Ah tip top! Dat war och keen einfache Level hei muss ech ganz ehrlech soen, also. Sou, de nächste Level lo. So lo huet erëm säi Kristall eraus. So an den nächste Level. Cold Hard Crash. Also dat klingt wirklich interessant also. Wow, also wat den Numm. Den huet jo schon a sech. So weiter. Kuck mol eis die Sammel hei un. Ah direkt am komm am Schnéi. Tip top. So wo no nach so e Symbol krennt e wësst dann Nummer hat, da kann man duch alles durchlaufen, da kann man hei da kann ass näicht mi treffen. So Zack zack alle. Deppel du muss awer alle gute sammle well ech brauch se wg strengend. Wieso nech ëmmer sammelt Deppel. Kënnen engem scho ganz vill hëllefen, also eenzel natierlech net, dat ass jo kloer, mee wann een der vill sammelt, da kënnt ëmmer, gëtt een ëmmer räich belount mat Liewen. Sou. Oha, ui, ech hat geduckt, oh nee, ech wollt eigentlech op. op den äh, op de Pinguin. Wat oh, war den Pinguin? Nee, eng Robbe eng äh, eng Seerobbe waren menge schon. Ech wollt op de dropsprangen an der River. Das war war den gelungen. Heise Pinguin Zack alle guten erwischt wie beim Bowling. So. Dack. Allez, komm. Yes, yes. Allez, gehst schon. Ah, komm, lass mal ziehen. Ah, den, den drehen sich auch wieder. 96, nach 4 Äppel braucht man nach, nur mal im Leben. Guck, sie da, das wollte ich machen. Ich wollte so opgesprungen, dann Riwwer sprangen ass leider schief gaang. Sou Checkpoint. Hallo do kom scho Bamstamm ruf dem no pass nei an Deich zapfen nach dreck dabei An ah, nee huet de mech blatt gedréckt. So, Gedold, nëmme Gedold hei, wéi ech virun all sot. Yes, alle komm. Rëm méi Liewe bei. Véier Stéck hu mer do schon. Dat ass natürlich ëmmer cool ze gesinn, wann d'Liewen rop ginn an net ruf. So, a Fragezeichen. Was ist dat dann? Gimmer mal kucken. Ah, rëm mir Bonuslevel. Ah, tipptopp. Kann man rem fleischig Äppel sammeln. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, mir an den zumindest an den Bonusleveln, da sind immer so viel Äppel, ne? also das ist schon cool. Zwar leben nicht, mehr Äppel dafür umso mehr. So, ah, da kommen schon noch drauf, schön. Ja, ich muss noch gerne geholt, die paar Äppel da.

Ah, dat geet mat, mat Krees, okay. Oh, déi do ass gutt. Dat do war zwar elo Chance, muss ech ganz ehrlech soen. Also, dat war esou net, net, net esou geplangt, also. Ah, hei ass awer elo Liewen, ah, dat ass cool. So, ee Liewen hu mer nach. Lass mer an, ah nee, mir kruten déi elo dobäi. Sechs Liewen hu mer, pardon. So.

Oi, geh los. Oi! Oh, freck! Ich hab durch den, von dem ich lo getroffen gewählt, pickig war. Oh ne, hat lag gefallen. Ich mein, los nicht lieber sind. Stungen nicht für nicht, so, so ein tote Kopf da. So.

Ah, kommt Baumstamm rum. Den muss ich schon mal so oppassen. Ui. Ah, nee, das ist schon platt gedrückt gehen. Dann denken wir noch, es gibt mal der Zeit durchgehen, dann geht da aber nicht mehr durch. Also das schon ganz viel Timing auch, äh, ganz viel Timing im Spiel, also. So. So cool, wann du op den ka sprangen op de Kopf. Sag so nacht schon mal geht immer so sehr ne ich verlieren zwar viel leben ich kenne auch viel bei so immer dann sechs Ui, an hie kommt schon. Yes, okay, gut. Oh, pickige Ping, äh, Pinguin sonst. Igel, pickigen Igel. Ups, oh, der hat ich nur. Bisschen zu spät bemerkt. Kann den Crash Bandicoot bëssen Schlittschong hei fueren? So. Gratis onnner, gratis Schlittschong fueren. So, weiter hei. Der Checkpoint die immer so lang aus neen fan net och also geht wirklich schon uh, ah, kom kein Domain man he. Gutt, och weg. Yes. Nee! Ech hätt geduecht, ech géing nach duergoen. Et geet esou séier, et geet esou séier, also léif Zuschauer, dat geet esou séier. A wann der enker d'Spill sollt spillen, ähm, géif mech interesséieren, wéi dir esou d'Spill fannt. Äh, ass et schwéier? Ass net ze schwéier? Giff mech ganz freeën wann der mol enker gifft kommentéieren, Feedback zum Spill. So ech hoffen dat dës Gabel lo klappt. Drëtte Kéier. Zweemol si mer scho versot beim Pinguin. Dat du keng drëtte Kéier ginn. So, alle. Yes, hallo, nun ich aber krit. Checkpoint da weiter. Und ich lebe noch bei Kritz. An ihrem Nitro. Ey, ui, ui, hat Chance, dass ich noch hin. Zusatzdinge. Oh nee, kommt der Pinguin. Den hat halt auf mich aufgesehen. Ja, ich meine immer so schnell, also das ist, das ist bei mir so, ich, ich muss immer schnell machen, also... Mir wann hei wirklich mat Geduld figet, dann ass den Tisch besser Di kennt dat schon beim Mario oder se. wat sinn jo immer so schnell du wins Mario sinn Schnammi schlecht also. Also Mario, dat war nie so menges also. Mee bon. Obwuel ech awer flott fannen. Mario fannen ech och flott. So. Ech hoffen, dass ech dës Cave elo packen hei. Wéi gesot, sinn net de beschte Gamer, mee ech probéier mäi Bescht. Ech hunn d'Äppel awer net alle Guete, well sos gi mer hei net fäerdeg. So, mir liewe bei 5 Stéck Hummer nach. So. Muss man bestimmt so schnell durch hein. Jawohl. Oh, du war nach liewe Schwert. Den wollte ich dann holen. Ah, nicht schlimm. Dann geht hier rauf hein. So, Checkpoint. Zack. Am den Nitro an, muss man wirklich schon lösen, Mann. So, so. An den Kristall um och. An wir sinn explodeiert mam am TNT oh, nee, dat war so net geplant. So fé immer danach kein Domelo machen. Ah nee, ich Ech sprangen drop an nee also ech sin zaureen an also ech misst awer just just wëssen dat dat ech op déi net drop drop sprangen dierf zumools wann se pickeg sin misst ech awer just lues lues wëssen hei komm ass zwar e laange level also äh, wat ech noch wollt soen zu zu dëser episod ähm, déi dauert dës ka vill méi laang well d'leveln déi sin och därmoosse laang also dat ass bestëmmt schon opgefall also Déi éischt Levelen, déi war jo meeschtens ëmmer e puer Minutte riwwer, mee hei déi dauer scho méi laang, ne? So, da wëss er Bescheed. So. So, ein paar Äpfel. Zack, ein Fragezeichen. Gutt, gutt. Net zum Schluss nach doméit nach eng Main. Allez. Yes, allez. Am Mund gepackt. In Level gepackt. Uff, dat war och keen einfache Level. Also d'Levele ginn ëmmer méi schwéier, wat natierlech wie weider am Spiel, also wat wat e méi wäit kënnt. Sou d'hei war meng Folg vun Crash Bandicoot. Wann iech d'Folg gefallen huet, da gitt mer wannech gifft ee Like oder abonéiert mäi Kanal. Bis deemnächst, Äddi.